Action! Nilqawkom għall-episodju ieħor ta' Nikx fuq il-karti miegħi il-presenter. Kellek taqra t-title. Ejwa, l-aħħar issa Mana għandi ovvjament l-ewwel darba li din guest miegħi il-Carlos. Thank you tal-istudent. Very welcome. Vera happy li qegħdin hawn. Għandkom sponsor mid-dera? Ngħidu mal-ewwel thank you l-sponsor tagħna Sphinx għall-pastizzi li lqana bihom kull programm. Jien issa ovvjament kemm nilqakom ovvjament magħna l-Abigail hawnhekk, il-Diana, il-Melanie u l-Carly. Imma ovvjament issa ngħaddi l-kelma Il-min jaf jagħmel dil-biċċa xogħol sew. Mort vera tajjeb. Mhux eżatt, eh, vera aħna vera tajjeb. Vera mort tajjeb. Imma kontna inkonsistenti għax l-Andriana għatti laħat introduċjoni l-aħħar. U bdejt biha. Ġibu l-drink. Ġibu l-drink.

Kemm kont worajt bħala. U tu jekk kellkomx il-ġuvintur li kienu jiffansjawkom. Ħa nerġa' ngħid. Ħa nerġa' ngħid. Għadha kif qalet! Le, ġuvintur oħra mhux dak biss. U le meta meta u. Kellhom crushes fuqkom. U mhux hekk. L-iskola. Inti jekk kellhom 14. Ja ħasra. U 12. U jien kelli 28. U Ruben. 28. Għax kont nagħmel makeup dak iż-żmien ma taranix. Għaġġiltu l-proċess tal-pubertà tagħhom. Dak nista' ngħidlek biss. Eżatt. Aħna kien hemm teacher Malti tidħol hi Il-klassi tissomma. Bravo! U jina nepretendi li kien eh, joqgħod. Let's flip it. I've had a crash on teachers. Anka jina. Eh. Anka jina, anka jina. Naħseb aħna mux taqsek diskustanti. Eh. Ġifiri, għana. Palu, palu. Lej, hej! Għallirġi. Don't sing it. L-uniku differenza li għandi ħana mela appella imbarra. Imbarra. Jiena ngħid li kull raġel u ħabbib li għandi jaħseb, ma tgħidx sejt, that's the only difference biex niftehmu, ta? In-naħa l-oħra għandna lil. Lanqas ħallejtna nirrispondu, staqsejtna domanda u l-unika tnejn li ma tkellimniex. Għandha raġun, hu. Sorry, sorry, sorry. Right, I'm teacher. Now you know how it feels. Mela, crushes kellhom kif kontu bħala teachers. Eżatt, jiena dik

We are very animated, it-tnejn li aħna, milli tista' kull min, you know, we're animated. Andreana għandha mod kif kienet tgħallem u tpinġi u tirrakkonta, jiena kelli. Kellhom biża' imma minnkom kellhom biża'. Le, ħa ngħidlek, jiena min-naħa tiegħi u naħseb Andreana wkoll, inti tagħmel ħbieb mal-istudenti, allura jkun hemm rispett u r-rispett li jkollhom lejk m'għandekx għalfejn tgħajjat magħhom. Full stop. Jien kien hemm ta' ġifieri xi ngħidlek kont qed tgħajjat magħhom. Issir ħbieb within limits. Imma inti meta tidħol fil-klassi jkun hemm rebus dejjem, tajjeb, jien ma kontx dak it-tip li kif nidħol fil-klassi kulħadd tu tu tu tu tu tu, nidħol, I accept that as the normality għax dawn it-tfal jiddejqu. Eżatt. Bil-qiegħda. Intihom dawk il-five minutes u mbagħad nagħmilhom ejja guys, ejja naf, naf li m'għandkomx aptit. Imma rridu nagħmluha. U bil-mod jissettlew. That's the best way. Brava. U jekk isaqsuk domanda bijoloġika, importanti ħafna li tirrispondiha. Għax jiena meta kont żgħira. F'liema sens? Għax di ovvjament biology.

Għad ħanaddu għas-sigla, eżatt wara s-sigla. Kif, Abigail, kif? Biko. Eżatt wara s-sigla ħa tibda Carly, ħa ssaqsi domanda. Yes. Nixtieqha wkoll tirrispondiha hi stess. So look, look, look, tlaqna bis-sigla. Grazzi Hansa. U guys, jekk tgħidu kif kienet alcohol free. Brava. Spirit. Drink. Alcohol free. Inbid, alcohol free, jew eh. non-alcoholic wine. Eh. Iddeċidi Abigail, għax ħasra għal sponsor. Ma anka ġin u whisky wek. Non-alcoholic. Non-alcoholic drinks. Non-alcoholic drinks. Kem taqbżu qabża tal-ħansa safaw li bar tajja fetna mela girls.

Hi! What's your question għal min? My question is, xi ħsieb taħseb li jgħaddi minn moħħok fl-aħħar mument ta' ħajtek? Go babe, go. Melanie. Mela, it's funny li staqsejt lili għax jiena dejjem meta nkun għaddejja, jiena dejjem dejjem ngħid, nkun qiegħda hekk jien naħdem ħafna tajjeb, però ngawdi ħafna wkoll. U dejjem ngħid hekk nkun qiegħda ngħid, mela,

Dik dejjem, it's always at the forefront, il-din ngħidilha, Madonna naħdem, naħdem, il-bank account qatt ma jitla' u din tmur fuq id għajdi. Mhux bil-fors int dejjem tonfoq, dejjem vera, vera, imma nonfoq ġifieri mhux f'affarijiet imbarazz ta' l-inter. To live. Tuħu pjaċir, tgħix ħajtek. Ġifieri l-aħħar ħsieb tkun happy? Jiena ma nafx ħajkun l-aħħar ħsieb tiegħi għax ovvjament inkun qed nigdeb jekk ngħidilkom. Imma x'taħseb li ħajkun jew x'tixtieq? Jiena nixtieq Qed hemmhekk ġejja, jiena nixtieq li l-aħħar ħsieb huwa That was a fucking good ride. Yes. Naħseb għad s'issa you are. No, no, s'issa jekk immut issa ngħid ok. Anke jien hekk ngħid bħalissa. Bħalissa hekk if I look back. Kuntenta bħalissa? Ngħid. Iva, għax dak li nixtieq nagħmel dejjem qed nimbotta biex nagħmlu. I mean, ħuj, no ideas, eh? Għamil disclaimer żgħir. Iżda jkun ma jkollux jagħmel illum, sejjer hekk. Ħadd illum, x'għalet di? X'għalet di? Ibgħatu għaliha. Ibgħatu għaliha. Disclaimer, swipe. Immaġina jagħmel hekk. Jekk imut illum vera

Fast forward għal dik meta tiġi dik il-ġurnata, l-istess, l-aqwa li ngħid li għex tħajti, issa sa 50, sa 60, sa 70 ma nafx, imma l-aqwa li qabel ma nagħlaq għajnejja ngħid rajt kemm stajt mid-dinja, I never made anyone feel worse about themselves, I hope, I hope, I think, I hope I actually inspired people to go out and do what maybe others will tell them no, it's impossible or no, you're wrong. And ultimately forsi enough leave a, a good vibe or positive vibe. Yeah. Once I'm gone. Bring me back for round two. Jien naħseb vera ħankun qed ngħid lil nifsi kalma enjoy this moment tal-mewt. Għaxina nibza, għaxina nibza kont nibza mill-mewt, imma I want to be curious ta' xej jiġri once li mut. U rrid nintelaq, ma rridx niġġielidha, rrid inkun, ma rridx nagħmilha iktar diffiċli għalija nnifsi. Imma dik, ġustament, qed tipprepara għaliha. Imma inti meta tmur torqod, Hemm mod kif tipprepara għaliha. Abigail, meta tmur torqod. Jiena minn żmien nibża' norqod, Ruth. Naf, naf, naf. Nibża' norqod għax nibża' li mmut fl-irqad, kemm minn żmien kont żgħira. Imma meta tmur torqod jew tawk general anesthetic. It's the same thing. Inti taħseb li hemm punt fejn taf

Dar, jgħatu, ma jridux jitilqu. Għax ma tix titla. Għana titkellmu fuq il-ħsib. Għet, jien ma rridx nkun dik il-persuna. Ma kif għalet Melanie il-ħsib li nitkellmu fuq għu, per eżempju, jek kif għalet Melanie u Carly, li per eżempju jien l-għu ħagġa najt najt, no regrets. Ma jista' jkun li ma kux għad naħseb hekk. Which means translates li għex ħajti kif jista' Jalla nkun hekk, ma jaf nkun qed ngħid ma rridx nitlaq ma jaf dak ikun imur dak il-ħsieb. Nispera li ma mhux dak il-ħsieb. ħanamel eh, intervent. Nisperma mhux beħsib li ma rridx nitlaq, ma rridx nitlaq. Eh, ħanamel intervent. Vote matter ta' Jiena hija jifimni żgur. Le, ma hija jifimni iktar minnek did darba. Intu tifimni wkoll. M'għandix tfal. Hmm. Imma għandi żewġ ġenituri ġojjelli. Yes, thank God. Allura, For a very long time, emmnuni jekk tridu temmnunix jekk ma tridux, litteralment not kemm għandhom żmien mm. u not kemm jekk barra minn fuqna jitilquni kemm fadalli alright mhux ħafna. Alright, alright, mhux ħafna. Mingħajru għattaj. Iva, litteralment. Jalla jdumu sa 130 ħalli jien inkun hekk f'moħħi, il-moħħ stramb tiegħi, ħalli jien ikolli 90, 100 u nkun ħa mmut warahom l-għada. Għax jien l-istess bit-tfal. Għax jien iffissat, so you have kids. Jiena iffissata fihom. Sakemm kif tgħidli Melanie, għax poġġili moħħi f'postu, il-Mulej jiddiriġik. Faqqat

Imma it's still a wake up call. It's a wake up call. U minn dakinhar, ovvjament trauma PTSD mill-linjet, Melanie is yawning għax xebat Minn dakinhar, għaj niftakar ninajt, jien irrit ngħix, men, jien irrit ngħix. Meta il-qu moħħok jgħidlek imma biex tgħix. trid taċċetta li min hu ikbar minnek ħa jitlaq qabel, all right, Andrea? It's hard. U tgħix, u trid tgħix. Yeah. It's a journey. Mhux suppost, dan l-aħħar is li ngħid. Imma my point is. Għax tkissirhom. My point is, idealment, idealment jitilqu qabel. Sewwa? L-aħħar is. Anki għalihom. Anki għalihom għax għad tkissirhom hu. Imma nowadays, kieku edha in my deathbed, għax ħsibta x'għaddit li minn moħħi. X'nispera li ngħid, nispera li ngħid I'm ready.

Imma jekk tasal f'punt li għext, għext, u tajt kollox kemm min stajt u kif stajt. U tlift fil-kważi. U ngħaddi niġi, I have this job, jekk inkun fl-istand up li jmiss. Kollok it-tfal. I'm looking forward li nkun dak ix-xiħ għax il-buzz li ħa nieħu bħala xiħ. Bdejt ħadd bdejt tajt xi affarijiet l-aħħar. And I absorbed so much, bdejt tajt xi that's what comedians do, you learn from. It's the truth. I want to be at a point li ngħid

per man, fil-każ tiegħi, kif qed jgħid Kevin. Is-saħħa nieżla, tlift ħafna minn nies ta' madwari. Marin qalet li jkollok it-tifla. Yes, but fl-aħħar mill-aħħar inti, jien almenu, it-tifla dejjem qed, it's an exercise in letting her go. Għax jekk ħadd tbqa' żżommha miegħek, ħadd tħassirha, la. So I've already accepted illi I've let her go, jien ngħidilha t-tifla, ngħidilha, u tgħid, tgħidli Pat għoxx tkellemek. Fhimt, ngħidilha jien. So I think it's a matter of, How, kif qed tgħidu, how you live your life and when you come to the end of your life and pereżempju jiena mituli ġiex persuni vera importanti f'ħajti u hekk ngħid ngħid hi lest jgħix Buzz. I get to see them again. Now I believe it. Issa I don't believe in the structured religion but I know, anzi mhux I believe, I know. So I think it's part of the game, hu. Mela. Naqblu. Next question, Kevin. Jien? Look for a question, ara l-ma ħa ssaqsi, sadanittant nixtieq nirrangrazzja sponsor vera qalbi, Heartbeat. Qed nitkellmu fuq il-ħajja u kif ittawwalha meta tasal għall-età tiegħi, imma speċjalment ta' Carlos. Thank you for the finger. Għanajt, nista' nagħmel intervent ieħor?

Heartbeat Clinic. Carlos, palpitations clinic. Fil-kuntest tal-xjuq tal-mewt. Ah, bis-serjetà, ġiex l-affarijiet. Jien kont imbata ħafna bil-palpitations u inti meta tmur tagħmel it-testijiet. Meta tmur tagħmel it-testijiet. Meta tmur tagħmel it-testijiet isserraħ rasek li l-palpitations huma affarijiet. U epikejt ukoll. U jiena ħa, jiena nuħsib, jiena nemmen li jien ninvesti fis-saħħa u fl-estetika. Mhux vera. Mela, jien nitbgħu botox fillers. U ġehdu li int ma tiddejaqx tgħid jiena kburija ngħid li nagħmel dawn l-affarijiet, mela għax ifisser li I value myself very much. So anything, qed tifhem, so anything that has to do with aesthetic and health, jiġifieri morru l-heart clinic, speċjalment jekk għandkom over 40 xi l-ħajja aktar ma ngħixu hawn tawwluha kif qed ngħidu, iktar aħjar. Eżatt, eżatt. Holter, ECG. Kemm you're right Karl, inti sabt tgħid I'm alright.

Ma nafx, ma nistax insiba. Isma, ma inzjat li kont close ħafna tal-papa. X'kien itik il-papa? Security. Daddy's little girl, oh, I'm the baby. Ovvjament, naħseb l-iktar li l-aktar ħaġa li prezzajt minn għandu l-mam dejjem kienet supportive, imma for a man nħoss it's a bit harder to accept a child who's transgender. Mhm. U daddy kien ħafna pulit, very, very mhm. prim and proper, u ħafna kien jagħti każ ħafna xi jgħidu n-nies So his biggest concern for me, mhux li waqaf iħobbni and whatever, li kemm ħa nbati f'ħajti minħabba n-nies u x'ħajdu n-nies u l-perċezzjoni tan whatever, perception of people. Ġifieri that was his biggest concern. U mbagħad għandi l-mami li she's like all I don't care, I'm gonna go out there, ħammur il-grocer bil-pijama x'ma jinteressanix minn xi jgħidu n-nies and I'm like

Pereżempju, kien wassalni meta kelli naqra surgeries, kien ġie miegħi barra minn Malta, kien għeni fejn seta' financially, I still remember the first time he came after like a surgery, he was like, how's my girl, you know, and he was very, ejja ħa niġi għalik, ma, darba niftakar fis-sitta ta' filgħodu bagħatli.

Care, so little things, taf kif, where. Little things which are very big. Which are exactly. I know it's been four years, imma jiena meta per eżempju xi ħabib jew xi ħadd jitlef il-missieru, jiena dejjem ngħid ngħaddi messaġġ dejjem, mhux fuq public profile, jiġifieri nibgħatha lilek personali. I would exchange two weeks of a very good memory than a lifetime of no memory with a parent. Għax jiena ma' missieri, ma' missieri m'għandix relazzjoni as such. So meta xi ħadd jgħidli, oh, Issa jekk nitfaħħilhom dik il-ħaġa. F'liema sens, ma fhimtx? Għax I would pick even two weeks of quality time li qed issemmi Karli ma' missierha. You don't have memory. M'għandix relazzjoni ma' missierha, qatt ma kelli. Eh le? Għad kellu ħamsa, irid jagħżel u I mean I guess. Sa ċertu punt għajt, jien nifhem għax minn tnejn ġa kieku telit waħda ngħid anke l-ewwel passi tiegħi biex ħalas Mexa, mexa Kevin. Kevin, li mwiħed. U għammi għalla tix il-grocery den. Il-ġakling ta' kuni naħat ma ta' kas, mux vera. Inħossa dik jien, memx ritratti ti għaj. Oh, tironi ma nofsu. Oh my god. Ritratti ta' dak. Ta' għalajn għarraba wieħed u ġejt wara ħallini. Iżvi, jien meta nisma xaġek u vera nintellu l-għonet you sound very strong about it.

Żomm, żomm, żomm, Abigail tistaqsi mistoqsija. Sorry? Ta' x'inhu? Oh my God. Agħtiha l-mistoqsija ta' Abigail. Jien imiss? Mhux dejjem int imiss. Mela din ħa nsaqsukom xi ħaġa personali. Ara. Ħa nibqa' fuq it-tema tal-missier li hija tema li tinteressani. Kif ir-rapport ta' ma' missierkom fit-tfulija affettwa, did it have an effect or not, you think? Jien naħseb iktar, ħa nibda jien għax vera qasira, naħseb ir-relazzjoni li kellhom ommi missieri eħe affettwat lili u lil ħuti. F'liema sens? So, missieri kif għadtilkom he was very kind of x'ħa jgħidu n-nies, very prim and proper and whatever whereas mommy is a bit more ejja ħa mmorru let's get this out of the way. So she was very strong willed, tipo as a child I remember he would take us to school, she would pick us up, she would cook, he would clean, she would put the clothes in the washing machine, he would take them out. So it was always a very fair, so when I

Ifhimni, I think we all make mistakes when we're younger, taf kif, l-ewwel relazzjoni li qatt kelli m'iniex ħa nħallatha mal-relazzjoni li ħa jkolli għada, għada pitgħada, whatever. Ġifieri tgħallimt li m'hemmx għalfejn you merge lives, anzi it's important to have separate lives, for me, separate lives and then find something, some balance in between, but I'm not giving up my achievements, what I want to do and my passions for someone else. That will never happen again.

Il-kummenti. Illi mara hija. X'ippurtak? Eżatt, x'ippurtak Andrea. Thank you, thank you. Eżatt, brava. Iva, thank you. U bli għatta u ħsibta, daħħaltilhom il-fries fil Eżatt. Jiena nemmen li l-mara u di anka ġilit ma eh. fuqa. Hija elevata. U ġiet soppressa. Naqbel. Għax Imma sekonda. Għax jibżgħu minn kemm hi elevata. Naqbel. Hundred percent. M'iniex qed ngħidlek li r-raġel għandi teorija twila wisq biex nispjegha jien, għax jiena mimlija teoriji. Il-mara jiena għalija l-mara. Le, il-mara, il-mara. Ara, sekonda, nista' ngħid xi ħaġa żgħira.

Of of of Sean, inżomm il-ħajja tat-tifel tiegħi hekk. You know, in in in I am am am a maid at home. Għax jekk ma mmurx jiena u nagħmel kollox postu jisplodi kollox. Imma x'inhu, I am I am So what your answer is, Emma, as a woman, Emma. generically, because you painted out I am every- many women, I am everything. kant live without. The world can't operate without a woman. Mina raġel f'ħajti. Ma jeżistu rġilek? Imma jeżistu nisa. Mela, mela. Jeżistu rġilek, imma hemm ħafna iktar nisa naħseb. Jiena darba tqajt ma' wieħed. Għalinti, għalinti mara, għalli ma taħsibx li qed taħli ħajtek li ma milċi tfal. Ma dik injoranza. X'ismu ħa ngħidulu minn hawn? Dik injoranza. Ma tiftakarx konna flimkien? Ejja naf, niftakarha, ma injoranza hu. Aħ, nina ħani. Issa, dik il-frażi lili tatni kulur, tatni kulur għall-fatt spiex ta' il-fatt kif tħares lejja s-soċjetà, il-fatt li jiena tipo m'għandix tfal. M'għandx jippurtak is-soċjetà. Imma stenna, il-ġimgħa l-oħra qed nara film. Fuq mara li għandha 70 sena li ma kellhiex tfal. L-ewwel darba f'ħajti li ħassejt il-biża'. Issa d-domanda. You lost what you don't have jgħidlek. Yes. Imma din id-domanda tiegħi hi. Dak l-uġigħ tiegħi ġej minn kif iħarsu lejja bħala mara jew ġej minn vera minn dak li jien hi? Ġej minn dak li int int. Ngħidlek jien għax m'għandix tfal. The beauty of people who don't have children is that to a certain extent You do not fully understand what it means to have children, like jiena, Melanie, jekk issaqsini xi ġifieri. Why is that the beau? Ħa ngħidlek, għax you don't know what you're missing. What you're missing, no wait, what you're missing is, for lack of a better word, imma per eżempju jiena, Melanie, illum il-ġurnata. Tuġġetta rasek tgħid. Jekk tgħidli, jekk tgħidli erġa' ibda ħajtek mingħajr Dan, Mhux mingħajr tfal, mingħajr dan. Eżatt. Għax mingħajr tfal x'inhuma dan. Eżatt. Erġa' bda ħajtek mingħajr dan mem lebda univers, lem lebda dinja li jiena ħanajt Iva, ħanerġa niralti u toħodli xil-ben. Ma jistax ikun, ħadd ħajajdlek minna rommok, le. Le. Le. Allura, allura l-bicċa il-bicċa hija li inti ma Ma tista' timmaġina dak il-bond x'inhu, timmaġinah, imma ma tafux, allura that is the beauty of it li. Kull ma tista' tagħmel tara l-bond li għandek m'ommok u missierek kif fil-każ tiegħi u tgħid jekk hu jekk hu hekk huwa enormi. Imma jiena nista' nitkellem. Iva naf, naf, naf. Jien nista' nitkellem. Għax jiena m'għandix tfal lanqas. Il-biċċa xogħol tat-tfal imma wkoll għax biex ngħid il-Abigail jiena naf min m'għandux it-tfal, min jgħid li ħażin whatever. Aha, il-kreaturi suppost kreajna biex nagħmlu. Li with the love comes the immense burden of constant ħsib. Meta tara ċertu affarijiet. Iġvi peace. And don't romanticize it. Jek tajt, kif għalet Melanie, xtażil Kate Laura, another word. Ma tara. Għandi għana mbatt naqilbu għal-mistoqsija ta' Jena, jena, jena, jena, jena, nista nitkellem għax din kważi nejx ħajjeta. Però ngħix ħajti. U u ma kinitx xelta tiegħi illi ma jkollix tfal. Però però nirringrazzja l Alla m'iniex waħda minn dawk in-nisa illi vera no matter what, għax in that case yes it can cause a lot of pain. And I know u naf ħafna nisa li huma mweġġgħin. Jien għall-grazzja ta' Alla. Ippruvaw, pruvaw, pruvaw. Jien għall-grazzja ta' Alla. Għidt bil-ħeqq. Imma u għadt, all right. Moving on. Mux ekku. Fimċini? So, jina nħossni, jina nħossu rigal li li li li ma tefalix dak il-dwejja ġo qalbi. Ah. Fimt, imxejna u kif għatlek qabel ma rridx immut għax vera happy bħajja li għan. Ġekku. Mhm. Imma kiku kelli lażla ovvjament, naħseb Nara lilha ssofri u ġejn l-eżamijiet u l-lulqu. Ħanina. Jew spiċċajna filming u jiena nċempilla di x'inti tgħid qed nilgħab Scrabble. Jiena qed nilgħab Scrabble mela fuq it-terri. U jiena nkun studja. U jiena nkun studjajt, ħadtu l-privat. Mort id-dar, sajjar. Irġajt ħadtu l-privat. Aħjar ma ngħid xejn. Imma staqsejtni, staqsejtni ngħidlek. Ma ukoll. Ma xorta kieku naħseb nagħżel it-tfal. Qed nitkellmu fuq affarijiet fejtlu tfal u fejtlu l-most xjuħin, all the li semmejna s'issa, li inti qatt, qatt, qatt, qatt, sakemm m'intix, ma nafx, disprat li li l-direzzjoni ta' ħajtek ma tkunx, li ma tpinġiex tiktib. I would like kids that are by 22. No. Let's see, ma ta' u dawk li jfittxu u ma dawk li għamlu ħsara meta jkollhom it-tfal.

Hemm din ħaġa tal-lom. You have something missing jekk. And it's very frustrating, it's very annoying. What is it missing? Yo. That's how people speak. Yo. Perception, mel. Illum il-ġurnata, Instagram, Facebook, on Mother's Day, fejn no wait, eh. where fejn qabel kulħadd ma illum il-ġurnata hemm ħafna posts ta' Even mothers of owners of dogs are mothers. This goes out to all those women who are not mothers. Iġifiri jina nħos li mxejna. Le mxejna. Mxejna. Mxejna. Mxejna. You cannot take just because you are not a mother li jina ma nistax li li ġelni nħosni.

I show my mother's day, għallan ċempila u muranda u najdila ħaġa. And celebrate mothers and thank God. Di tal-Valentine's Day, tal-glorification. Women have value also outside being mothers. U naħseb dik il-kultura li needs to pick up. And it is naqbel ma' Melanie, naqbel ma' Melanie, it's totally picking up. Picking up, mux li laxi. Nistana ħaġa tal-axħar. Tal-axħar. Jiena persuna li peer pressure ma' fetwatni għat jista' ħija. Għat. la sex before marriage, la kif nilbsu. Tibdel il-ħwejjeġ. La kif nilbsu. Diħi X'inhu kollu sex before taqlaqli. marriage, eżatt? Xejn, la meta konna żgħar u hekk. U jiena biss il-boyfriend. Qatt m'effettwatni l-peer pressure, l-unika darba li vera ħassejt is when all my friends were getting pregnant. U jekk hemm appell li hemm bżonn nagħmel. Mal-fejn? Għax, inti ġiek, inti ġiek, inti ġiek, inti ġiek, u jien

Truth. But then, am I allowed li nidri nkun mija kun għajt madonna tfal kif id Inti kont l-unika persuna li t-kellem fuq xaħġa oħra barra l-babies dak iż-żmien. Għax jiena kont naf ċertu affarijiet. Ma li xettajli, għajjek taqbel mi għaj. Għax mux kullħat bħali. Iva, u jena. U jaf li inti forsi t-dejja u ma nitkellimx, imma jek mux kullħat bħali. Le, ma jett tajt. Għaj kolli naqta. Tajt għalik. Melini, għajdinna naqal mistoqsija tijak. Do you believe in bad karma?

positive things, then you attract positive things, if you do negative things, then you attract negative things. Issa, kemmi vera, kemmi mhux vera. Ma jistaqs, ġili, saqsejtu,

With no one around. That's where, that's where you... Ija, ma emmek qed titkellem fuq. Eh, jien nemmen li anka jiena kważi laqas jien ma naf x'inħoss meta nkun waħdi, jaħseb wara persuna sinjura li jidher għandu kollox min jaf. Waħdu qabel jorqod xe toħos. Happiness is a good night's sleep. Hmm? And a lot of people. That's a nice way to put it. Daw l-aħħar xarej kont għaddej minn periodu terrible periodu.

who are don't have enough money and who are still not sleeping at night. I don't think that kemm inti għandek flus jew kemm għandek materialism. Jiena naħseb li u aħna konna qegħdin nitkellmu fuq karma and we'll take it back to karma. For me is inti inti meta tħares fil-mera. Tajjeb, li tagħmel inti. Kuntent? Brava. Dik. How comfortable are you with looking at yourself? Kuntent bli qed tagħmel inti? Jekk inti ma titfax imħabba fid-dinja, ħa tħossha jew le? Dik id-domanda. Jiena nemmen li kull min ma jitfax imħabba fid-dinja, fil-punt fejn ma titfax l-imħabba, ħa tħossha. Jiena nemmen. I'm writing a, insomma nista' ngħidha, qed nikteb a biography jew x'inhu. Vera? Fadalli. U one of the, in the initial chapter, jien ma nafx meta, nikteb, even if you lose love for Melanie, for, don't lose your self-love. That's all. Everyone loses their self-love at some point. It's important to understand it. Terġa ġiba l-ura. Għax il-moment li titlef dak il-self-love, be it for whatever, Kif jien nista' nagħti l-imħabba lil Melanie jekk jiena ndannat miegħi nnifsi? Dopp jiena għandu lejn Melanie ħabiba tiegħi, by the way, ġas kemm insemmi nafa qabilkom kollha ġas. I just want to clear the water from that thing li aħna tħallna ġo roundabout flimkien, ġifieri I just Le, ġas kemm niċċara l-affarijiet. Ma ġara xejn, ma nix nisbja konversazzjoni. Għaltu ġara roundabout flimkien.

By the way, sitta ta' mux l-erba kien ikunu, ma insomma. Ejja. U baddi la ġoran, bad, u tlajna, mela jek, ma tela ija, tlajna fuq rawn, fuq Kevin, erġajt inżilt u tlajna. Għamit le, għamit le, xnamlu, għatli karozza, xriġt, tla xandek xejmen.

il-quċċata u qiegħed u super power li tant jista' jagħmel li jrid. Inti tarah bħala, jiena narah bħala ġeneralment arcade il-games. Jekk inti qed tilgħab u wasallek il-ħin imbagħad għaddejt il-level three u qed tgħajjatlek il-mummy. Ġej! Level 4. Four. Lej, level 5. Ejja kule ku! Zo! Lolla dejt level 4. Four. Level 5. Four. U tibqa' dej, u tibqa' dej, sakemm game over. U jekk ikollok game over, l-għada level 1, 2, 3, 4 are very boring. Mhux hekk? Jien Bravo. naħseb għana studja l-terapista, anyway, konti. Nista' xi ħaġa? Carlos. Jien naħseb Putin li ġralu Putin tfotta. Għax Putin, tinsewx Putin trabba Hu kiber fis-Sowv. Under the Soviet Union. He was a KGB agent. Iżda f'daqqa waħda when he came to power, dan għad ġie f'sitwazzjoni fejn ir-Russja li dik id-darba kienet imperu b'saħħtu tilef f'jedd kollox. Korruzzjoni jitfa'. Meta nvada għamel li għamel, insomma vada l-Ukraina, it was going to be a three day, four week, boom. He wa, Putin's dream is to bring back the Soviet Union together. Dik huwa vera. There's no way in hell. Imma ma jistax jiġraqlu Putin. Ma ċan, ma, he cannot.

Oh my god. Ejja, faqqa! Andriana scared. Le, kol kolħat li t-rispondi. Jek għattamilt trisim u li kiku, eh, tini ċansu. Eh, ora, tort kom. Naf li jem possibilità kbira li lajdu le. Le, le. Imma, jek le, jow iva, ma jek le, mux jek għadek t-ixti, xtaqt kiku, t-esperimenta dik il-naħa ta' xaħġa, u jek Għadek tixtieq li kieku iva? Tikas. Kalini, għedik għal maħna. I'm all with you, bro. Bidjesti, bidjesti, ti. Butiqna. Naftek, mela, jek għadċamilt l-risposta hija le. Le. Xtaqt għamilt t-esperimenta, mux li tajt, oh, let's to find. Jiena jaħasra, u najt. Tenna għabet wieġeb. Għax nafs

Kelli. Tajjeb. Qatt ma milt isem. Eh, eh, opportunità qatt ma kelli, pero naħseb kieku kelli l-opportunità, gazz ma naħsibx li kien ikolli. Mm. U li kieku jiva ma jo ma Tu men or tu Brava, ma ti jina tinti tfajta straight forward, jina t-prova nkun naqra diplomatically correct. Naħseba. Tu men jo tu men, naħseb jien tu men.

Fimt Karli. I find, xisima Mel dik tal-Mali, għalli issa xara qasira. Tittamel trid tisima ħaqqa sa tisima. Lilli kella baby milux. Helwa ħafna. Ah! Kompli. Ara, ira l-osko jena kelli crash fuqa. Eh, Jackie u koll ħelwa. Jackie u koll. Next question, next question. Next question. If you could, jekk tista tbiddel deċizjoni waħda f'ħajtek, mhm. xini? Għajdu. Inna saqsija. I didn't choose him for this reason, so I'll choose him for this song. Għax rispondejt, I do, kienet il- eh. Li tajt wis għal-futbol. Xinu? Li tajt wis għal-futbol.

Ma kellix guidance l-ewwel net, di biċċa xogħol li semmejna qabel. Ta' missieri, so ma kellix guidance, so I was chasing a dream, a bit blindfolded. Fehmt jiġifieri ta' 17. Ma kellekx raġel. Ta' 17 ma kontx naf li jiena tmur fuq il-klabb u ngħidilhom sma' ħanagħmel renewal issa sa 18 biss biex ikun. Ma kellekx min jieħu ħsiebek. Allura ġie 18, Ngħidu lejk il-President ta' dak il-klabb jgħidlek isma' inti issa magħna trid tieħu l-loan biex tmur ma' klabb ieħor eċċetera. Tgħidlu le, mela jien qatt firmajt. Qal li iva meta kellek 12. Tilqani l-għaġla. Mur imur għidli li kont naf li suppott dik il-kuntratt li kont firmajt. Hi l-istrina. Dawn l-affarijiet mhux ġraw lili biss, ġraw ħafna players oħrajn li naf. li kienu aħjar minni u ma waslux. Ksirt saqajja, ma terġa' jdejt, imbagħad kont terġa' jdejt kien miet il-best friend tiegħi Miguel Xuereb dak iż-żmien. I regret għax tipo kieku kelli ħażen kont immur il-klabb inkisser il-klabb kif għamlu nies li naf, ġenwinament dan l-istess klabb u ħadu release. Imma moħħ mhux sopperfta, ġifieri just I used to I'm like a I focus as soon as I see mhux a hurdle f'xi ħalla x'kieku. Imma meta ngħid ah, this is beyond me. Taqta' qalbek. Then I just say fuck it. Ma tbqajt nilab, ma tbqajt nilab, għazzob, ah, skużan, eżin, third division, naqla, naqla, naqla signing on fi, ma niskurjax ballun si dak it-tim, ma Iġvi I wish, eh, u ma eh, ovvijament u kol tiġi minna ħata dik ħat li semmejt tal-guidance li per eżempju konna five kids, three boys konna kolla tajbin ħafna ħafna fl-sports kelli ħija kbir, ta' nofs Franco jina. Missieri, pereżempju, Franco kien nifhimha, qed nerġa' ngħidlek, choose one, man għandek ħamsa, I get it. Plus kien stilla. Imma it's hard. Stilla, he was my idol. Imma xorta hard for you. He was my idol, he was Malta's best. Li mbagħad tiġi f'mument li missieri qas jaf ma' minn klabet nilgħab jien. U da jmur jara kull logħba nara, inħu krajt ngħid ma' da biss Allura kien hemm dak ir-rebellious li bqaj nilgħab. Kważi kważi qasri. Irrid nurih.

Yes. Go fast. Dak ha mmorru. B'dik ha nagħlqu. Għandi storja ta' Deepak Chopra di. Jiġifieri għandna xi 20 minuta. Dan reper, dan reper x'inhu? Le ħa ngħidlek x'inhi din l-istorja. Deepak Chopra. Naf li ġġajt. Ħa ngħidlek x'inhi din l-istorja. Li hija xi ħaġa li inti ħa taqbel magħha ħafna. Kien hemm ħames, ħamsa min-nies ġo cave, di storja vera, ok? Wieħed biss kellu arloġġ. Ok? U kulħadd tistaqsi u kellhom eh, supply ta' ilma. Mhm. Meta spiċċa l-ilma, bdew jisaqsu lil dan, eh, what's the time? U dan gid bilhom u dejjem minn flok pereżempju jgħidilhom għaddew satej, jgħidilhom għaddew ah, nofs għaddit nofs Time perception tajt. U ma sabu. U inti fid-dlam u hekk ma tindunax. All right? At the end of nine days, nine days later, they were found and the It's a little bit too cool to be true the story, pero din għala Deepak Chopra bħala xismu. L-unika persuna li kienet mejta kienet u salvom peress li qalilhom il-ħin ħażin. Li huma kienu kollha. Li huma kienu kollha surprised li kienu għaddew disgħat ijiem mhux għaddew jumej biss. Ma hu kien jaf li għaddew disgħat ijiem. Hu kien jaf li għaddew disgħat ijiem. Issa, l-istorja Deepak Chopra jgħidlek il-moral of the story hi do not necessarily lean into your age. Because the sec, because your body will believe everything you believe. I agree with that. U jekk inti, jina per eżempju min jgħid li da jiġi kemm il-darba li kbirna għan, ngħidlu le Carlos. Iwa jagħmel. Eh, We're just more fabulous, fim? Ġinu jagħmilli. Jina minn mindu kont żgħira, minn mindu kont żgħira kont nemmen u għadni nemmen imma din hija mhux xi ħaġa li temmina Minn hawn trid temminha, temminha ġifieri minn ġewwa għal barra and that is what the law of attraction is. Inti l-law of attraction mhux li tgħid ooh irrid dik il-karozza u tinsa, trid vera temminha. Jiena xi ħaġa li vera nemmen minn ġewwa għal barra li qatt ma ħa nixxieħ.

Li l-enerġija tiegħi. Eżatt, li għad għandi twenty. Qatt ma ħa tixjieħ. Tifla. U naħseb li that energy li tħoss u mbagħad. Hija l-enerġija li tagħti. Tara minn barra. Għax jiena din. Tibda hemmhekk ġismek. Li bniedem jagħlaq erbgħin u issa x'aħna. Jiena kien hemm ċertu persuna kienet tgħidli, all right, ta' thirty, tħares lejja u issa ħa jkollok il-babies u tibqa' ħoxna. Le, I had the babies. U issa, wara l-baby, wara l-baby, il-metaboliżmu jibdarak u tibda tikxir. Jiena dawn il-statements, issa ta' Anki menopoz, anki menopoz, sorry, għax jiena għaddejt minn inti le għadek. Anki menopoz. Issa wara menopoz. Issa menopoz. Tintela il-ġisem jixtieq. Le! Jiena għandi xaħġa. Jekk inti ħadd taċċetta daw il-statements. Ġismek ħajemnek. Your brain, you are right every time. Ma nafx jekk huwa.

It's a beauty element as well, because energy is proud. U jien ma nafx int, ma jiena meta aħna konna żgħar, jiena ma kelli konfidenza zero. Le, jien li qed ngħid. I don't know if it's with age comes beauty. When you take kif qed tajt melin eżatt fuq għalhekk fuq da suġġett li ngħidlek meta temmen u tgħin lilek innifsek. Jien nara lilkom, per eżempju, kollha kemm aħna, barra inti, thank you. Ma dika, livelli. Ġenwinament, tifmu kemm intom sbieħ, per eżempju, and I look at it, I go, dude, Le, fil-sens, Karlo, ma xnabel jek minix għattrat. U jek tikol, Karlo. Le, mux dak il-sens, ma ma sarx, ma. Għun, le, ma t-sens. Un bat inħares li xaħtiħor, younger than me, or just the age. Unħares li, najt, Issa jien noħroġ miegħu u niggarantilek jiena li n-nies għalejja jħarsu mhux lejn dan ġimnot. My question is this. Għax jien ukoll kieku mmur hemm, imma is il-biża' li tixjieħ. Le, because. Is it equated ma' kif nidhru? Kif tħossok ukoll. Kif tħossok, imma that comes with it too. Ismagħni, kif tidher is equated ma' kif tħossok. Mhux ovvja, Jiena nixtieq. U ngħidlek di, u ngħidlek di, u dik ħadd tgħidilek vera. Jiena għaddejt minn sentejn wara l-melanoma, wara l-affarijiet. Intlaqt mel. Vera. Intlaqt. Ija. Dejjem bil-piġama naħdem fuq moħħok. Anki l-kulur ta' wiċċ. Dejjem naħdem, u dejjem tgħidli ntfejtli, ntfejtli. Ntfejtli, konna mill-ntfejtli għan, ntfejtli. Vera. The fire inside, meta tintefa', tidher f'għajnejk, tidher f'wiċċek. Ġara xi ħaġa oħra li reġgħet xpaħ Andreana, li I said that's it, done, ieqaf. Reġgħet ġiet lura. Reġgħet bdejt ġejja bil-mod li tgħid lil, u litteralment li ngħid lili nnifsi, ħadd ma tħares lejk pupa, ħadd ma tħares lejk u ħadd.

U tara koppja sbieħ, sbieħ. Kellhom fuq sebgħin. Sbieħ, dressed, sebgħin qed nitkellmu jiena. U tara, u jiena nċajt ndur mara maġin, we always joke about it, għara poxxu bek, sax ommek tajdilna li l-mara, biex titnejjek. Najtila, tajt nibqaw, ma tajt le, mara, Inħares lej int nisa ngħidha mhix problema, missieri li għandu 74. Kemm qala missierek f'da xogħol? Għala xiex, għala semmejt fil-relazzjoni fuq di. Għallu! Ismani, ma missier sa semmi żewġ minn soħrajn. Ma boys ma. Yes. Għax intelaq. 102?